שטייט פון די הייליגן חובת הלבבות אז מען זאל זיך שטארקן אין יעדעס ביסל אין עבודת השם, זאגט ער דארט אין א שפראך כי המעט אצלך רב הוא אצלי, וואס איז א ביסל אין דיינע אויגן, א אויגנבליק, ס'איז א ביסל אין דיינע אויגן, וואס איז דאס? פארמאך די אויגן א סקונדע, רב הי א תלוי ביים אייבערשטן איז דאס געוואלדיג, מען קען זיך גארנישט פארשטעלן וואס דאס מיינט וואס פאר א קידוש השם דאס מאכט, איך האב געהערט א מורא'דיגע משל פון מיין טאטן זאל זיין געזונט און שטארק, האט ער געזאגט, שטעל דיך פאר גייסט קיין אפריקע דארטן אין די דזשאנגלס און נעמסט ארויס א גוי, וואס האט אין זיין לעבן נישט געזען קיין טעכנאלאגיע, ער ווייסט נישט פון קיין קנעפל, ער ווייסט נישט פון קיין קאר, ער ווייסט גארנישט, ער הארגעט נאך זיין עסן מיט א שפיז, קוים געקליידעט דארטן, שלעפסט אים ארויס פון די דזשאנגל, און דו זעצט אים אריין אין אזא נוקלעאר קעפסול, ס'דא אזא צימערל אין אמעריקע ווי א סאלדאט זיצט א גאנצע טאג, און ווען ס'קומט די צייט צו שיקן א נוקלעאר באמבע אויף נאך א פאלק, אויף אלע שונאי ישראל, איז דא א רויטע קנעפל, וואס ער דארף קוועטשן דעם קנעפל, יענער זעצט אריין דעם גוי, דעם קוים געקליידעטע גוי זעצט ער אריין אין אזא צימער, און דו ווייזט אים, טאטש נישט יענע באטן, קענסט נישט רעדן צו אים, ער פארשטייט נישט, זאגסט אים טאטש נישט יענע באטן, ווייל טאטשסט יענע באטן גייסט הרג'נען דארטן טויזענטער מיליאנען מענטשן, אזוי ווי דו דרייסט דיך אויס און ער גייט ארויס, גיבט ער א קוועטש דעם קנעפל. קענסטו מסביר זיין וואס ער האט דא געטון? דו קומסט אריין און דו שרייסט וואס האסטו געטון דא? האסט געהארגעט הונדערטער טויזענטער מענטשן מיט איין קוועטש און א קנעפל. ער פארשטייט נישט וואס דו רעדסט. מיט א קוועטש און א קנעפל קען מען הרג'נען א מענטש? ער האט אין זיין לעבן נישט געזען קיין קנעפל. ער פארשטייט נישט אז דו קוועטשט דא פלעין מיסילס אין א אנדערע עק וועלט און צוהארגעט צולייגט אוועק הונדערטער טויזענטער שונאי ישראל. ער כאפט עס גארנישט. אזוי זעען מיר אויס ווען מען טוט א מצוה, ווען מען טוט פארן אייבערשטנ'ס וועגן א קלייניקייט, מען שיקט מיסלס, איין איד גייט אויפן גאס און ער לייגט אראפ די אויגן, אנשטאט אויפהייבן די אויגן האט ער געשאסן מיסלס וואס מעקט אויס אלע מלאכי חבלה און אלע שלעכטע זאכן, אלע טללים רעים פון אראפקומען אויף די וועלט. ס'גיסט זיך שפע אין אלע וועלטן, פארוואס? ווייל דארטן גייט א איד אויפן גאס אין בארא פארק, ער גייט ער גייט אויפן גאס אין מענהעטן, ווייל ער האט עפעס א כלי אין טאש און ער פארמאכט עס, ער וויל נישט עפעס זעהן, ס'גיסט זיך שפע אין אלע גאסן, אין די גאנצע וועלט גיסט זיך שפע, פארוואס? נאר בכח פון דעם איד וואס ער היט זיך אפ, נאר וואס דען? מיר זענען להבדיל אזוי ווי דעם גוי וואס ער פארשטייט גארנישט, ער פארשטייט נישט וואס דאס מיינט המעט בעיניך רב היא את שלו, מען קען זיך גארנישט פארשטעלן וואס מיט איין אויגן בליק וויפיל מען קען אויפטון, זאל דער אייבערשטער העלפן זאל זיך גיסן שפע מכח אונזערע מעשים און זאל אויסגעמעקט ווערן אלע שונאי ישראל, ישועות פאר אלע אידישע קינדער. אלעם אז נער און פערשט תושייה תושייה בימינו בימיני.